Happy New Year jowinj mar Golden Voice. Ageno ni Nyasaye orito na uduto te e yono makare kendo sikukuu nodhi kodu maber. Wan be waduogo kendo juma ni wadhi loso kuom doho. Wayudo ni ndalo machon ji mathoth ne nie doho kendo kaluwore kod gima ne wawinjo doho ne ber. To bende mae ni ne en adier? Odiochieng' ma kawuono antiere kae ni kod jaduong' Thomas Akong' mabiro miyo waler e wach mar dohoni. Machiegni ahinya jaduong', fulri ne jowinjowa manyien kae to ikonwa ni doho en ang'o? An Thomas Odok Akong'o, doho en bedo gi mon makadho ariyo kadhi mbele kata nyaka par. Mane doho. Erokamano ahinya jaduong' ero lernwa ane ni ang'o mane miyo ng'ato donjo e doho? Doho nimole chon kikendo dhako mokwongo to samoro nokonyuol. Koro ma miyo kel machielo manyalo nyuol. Kaeto kwawe mano, doho nimol gi gik mang'eny. Ng'ama nimol e doho mosekadho dhako achiel ariyo, nomol e doho ni en gi mwandu. Ung'ama chunye ler, dala ni nyarwake welo. Kadok chien kama iwacho ni dhako ni medo kane dipo ni dhako mokwongo ne ok nyuolno. Penjo nae niya, dhako ni nyaka ne obed wat dhako mokwongo koso jaduong' ne dok mane dwar manyien. Dhako maduong' ni nyalo kelo nyar owadgi kata nyamin gi moro ma koro chung' kare. To sana sana ne tek. To koro ber kanyo ero ni nyombo mar ariyo ni en jaduong' ne neno kende owuon. pek me dalane. To kopo ni doho maber mane jogo ne bede doho ne onyuomo dhako mar ariyo kaluwore gi mwandu ma en go gi lowo ma en godo, mar adek bi chako biro kaluwore gi mwandu gi lowo ma en godo. Jaduong' lernwa ane ni to ber mage mane nie doho. Dala doho ne chiemo nitie nikech jaduong' mane bedo gi doho Ka nochopo gi wendo moro moago oko kata molime, to ogo dhok min Anyango, mano dhako maduong' min Anyango, bi mos wendo. Kodok to okone ni kel gimoro. Min Achieng' bi mos wendo, kodok to kel gimoro. Min Awino kel gimoro, kodok to kel gimoro. Koro dala duto ne en dala mantie chiemo, ma ka wendoni kopo no obedo kode ka to chiemo dhi biro mang'eny e mesa ma dala doho e eh, mae mane ber kod dala doho bende ne nitiere higa mane chopo ma ng'ato ne nyalo time doho koso ne ji meta meta fwa doho ne ok nyal mol gi higa be ka kinde machon to ne ok nyal yieni ni idhi ketho pacho doho ni molo ka koro o iki oseniang' matin ma koro isegurori dhako maduong'ni ni kar gi nyithindo adek kata nigi nyithindo ang'wen koro ichak imedo moro ichak imedo moro koro emane omiyo ni doho nok medi gi ng'ama tin ni idwaro ng'ama okoma ma hike oromo gi medo doho Pek mage mane bedo e doho? pek ma bedo e doho
en ka koro doho ok irieyo mae kama pek bedi ka koro idok inindo konchiel isekeno niyo in gi doho to idok inindo konchiel Koro ma pek ni bede doho, idhi kawo nyithindo ma ot machielo ijwang'o, idhi kawo luo dhako machielo ijwang'o kipur, idhi kawo mwandu ma dhako machielo kama kama dhako machielo onge gi mwandu moko mon moko ne manyo kendgi ichak idog kanyo ero koro ma ne ketho doho Jaduong', bende nitiere pogruok moro amora e kind doho machon kod doho masani? doho machon gi doho masani en pogruok m- malach mana ka polo gi piny Kech duong' machon ka jaduong' ne osebedo jadoho to nobedo jaduong' ma kawuotho e kor gweng' to noluore ma wuon ng'anero kadhero moseuru en dalane ninwang' ka nyithindo ot ka ot ne nitie nyithindo madhi ang'wen dhi abich dhi auchiel kadhi mbele kanyo ero mae mae kaka doho machon ne chalo ne nitie luor Dhako matin oluwo dhako mar ariyo, mar ariyo buluwo dhako maduong'. Mae kaka doho machon ne chalo nober mopogore gi masani. Koro doho masani inwang'o ni koro dhako maduong' ok kwa dhako matin kata mach. Nyathi dhako matin ok dhi kata dhako maduong'. Koro gi ji ni e dala ka. Jaduong' bobedo ng'wela, gigo neno to onya rie doho. Emomiyo doho masani opogore gi machon cha. Machon cha ne nitie luor, masani onge luor. Nikech nyathi matin or dhako matin kata dhako maduong' ni ok it min go ywa ite ni ok odhi e ot machielo cha. To ot machielo mok odhi jaduong' ni be neno. Koro emomiyo doho masani gin doho moko ma michuno achuna. to onge ber e igi, onge kwe ei doho ma- doho masani. Doho machon ka ne nitie bergi nikech ka doho machon cha ne nitie to iyudo ni kama onge gi cham to ma dhi tuomo ne bel miye mina chieng' kaw bel moro an go ka awinjo ni onge chiemo O, mina wino bi om bando moka idhi idhi regi. Momiyo doho machon cha ne ber ma nyathi maya ode ni ne ok gipogni ma od minwa matin ma od minwa maduong' ne gichiemo kanyakla ma emiyo omiyo bed doho machon gi doho masani pogruok lach e kindgi ahinya Gi sani jaduong', bende inyalo chiwo paro ne ng'ato mondo mi odonj e doho? sani kaka koro aromo ni doho masani ok ayie ni ng'ato bed e doho nikech onge aonga dala mantie doho mantie kwe emomiyo sani ineno ka joma nigi dogo Thothgi dere mon nyalo weye item oduong' e dala ka kende emomiyo advice ni ng'ama nyalo bedo jadoho tibedo doho mana kochuni ahinya ni dhako maduong' ok nyuol ma ema koro dhi chuno ng'ato gi thuon ni nyaka obed e doho to ni doho moko moko mag raha moko idhi irieyo ni ko ma beri ni ma beri ni kel mondo ibed doho dalani dhi dong' nono te doho masani akwero kendo akwero ni ok ober to kopo ni ober to nitie ber momiyo in idhi e tata kwere ok ober jowinjona iwinjo kod iti jaduong' otiegowa e wach mar dohoni kendo iwinjo kaka olero pogruok mane nie kind doho machon kod doho masani kik iwe ma kitudori kodwa juma mabiro kama bende wabiro bedo kaeni kod mama margaret akinyi mama biro leronwa sigande gi kaka nokelo tedo ne jadoho gi thuon ne jogo mokiawa iluongowa ni the golden voice instagram Facebook, TikTok kod Twitter iyudowa at The Golden Voice Kenya. Ne ji duto mosiro chenroni wagoyo nwero kamano. Chenroni de ok odhi nyime maonge un. Ubed gi juma manyangafu kendo wahero uduto te machalre.